Aya, ne an abiro wacho awacha kata upogoru koda tubo pogoru. Jomoko biro wacho ni bwana, mind your business. For your information, you are my business. Koro nyaka mindi. Mae gima wacho. Joluo waweuru loko joluo wetena. Ing'eni ka wacho ni joluo chalo gi mana jamwa. Joluo wetena, waweuru loko TikTok kar liel. TikTok nokolos ne liel. Wamanye uru content moro be. Waweuru keto ni kok ayany to liel. Aliel ayany. Ayany liel. Nitie content adek madongo migo e TikTok. Achiel, liel. Ariyo, ayany. Adek, gin joma yalo relationship. Gima mora e gigo te ni joma yalogo moko onge dhako mon. Ng'ato yalo jok mochwanyre e ot to en onge dhako. Mano to ng'ano yalo ang'o? Mano ba pinyo pinyo kanya rabere wakalo. Gima dwa nawachi. Nitiere gimoro notimore olit. Endo ng'e ng'a mor gi liel. Baba Mona to be precise. Baba Mona notho tho malit ma ng'ato ok morgo. Jodala cha pod nigi lit. wawe uru wuondore e tiktok ka nitie wedewa mang'eny mosetho to pok watimo negi kata rapar to wawe uru tiyo gi baba mona mondo osolnwa pesa Ka in gi followers, we tiyo gi followers marach. Kona kona followers ni yawa, followers adwa pesa. Ok ni wasol uru mia ariyo ariyo, odho ne, odho watim go rapar ka baba mon. Wasol uru mia mia, odho watim go rapar ka baba mon. In liet osetimore dala wadi, adi misetimo ne gi rapar. Nyiso wa ni gini ok en rapar, ma business. Ineno? Nikech kaka idwa golo kuom kaka idwa golo pesa kuom ji bedo matek, kitiyo gi liel to nenore gima lit. Wamedo kata mana jodala cha mirima, joka pok ohil, macha ne tho malich ma ma kineno ka ng'ato mor go go tap tap the screen goluru pesa wadhi e liend baba mona wadhi timo rapar. manyuru content machielo yawa content mar liel ei hmm? content mar liel nyode dhi timo rapar eh, ka baba mona jaduong' cha winjo malit ok omor kaka omor aya liel mineno ji okasorego ni liel nying ji nokoya maber ahinya kech liend baba mona ka ema ji nochodore nochodore. Lien baba mona kae ma ji nomere. Picha che muchak udok, like udwa no sol pesa uchak udog umergo. Dhi timgi. Hmm? Itimo niya, baba mona nosiepwa okawuo marach. Ma pacha, pachi no be mari inya yawo skrindi kaka yawoni kopo ni jodala cha oloso rapar to giwacho ni aha jo tiktok ne en osiepewa tuluongou ng'aman gi pesa ne moro dhi ng'aman gi gire moro dhi tok ni ng'ato obed e ode opara para kuma odwa gole 20000 okone owacho ni bwana we walos rapar mar baba mona nikech udhi sole nikech idhi yude pesa ka dang' owene a ji ok sol in idwa timo eh, rapar mar baba mona dhi tim eh dhi dhi tim dhi tim ok ditim. Nyiso niya, pesa ji emidwaro, emudwaro. Iwinjo? Nikech in be ing'e kuma ber, in kuma ing'eyo ni ing'e maber ni koweyi ni tim raparno to ok ditim. Hmm? Idwa ni osol pesa, kanye kidhi winjo ni ji ohaya gari. Hmm? Wadhi haya gari. Gari odiochieng' achiel. alf a day yeah gari ma one, one day 3000 pok waolo fuel fuel kwa waolo mwadhi waduogi nikech wadhi gi gari kubwa eh? en 20000 mano 23000 kech ok udhi dhi tuduogo 26 pesa ji Ang'a monowa manyo content moro. To wan kaka joluo ang'a monowa chako project moro. Aneno kinde mokalo chien kacha. Nigo ne ji kora. An personally na contact nyaka Auka mosiepna. Auka is my friend. Auka is my friend. Kora ka kora ne mana siling apar. Ati Kim gini emonomiya support. Ati Kim. gi tim gine team opposition auka could not even give one vote nyiso ni jogi ok nya support ng'ama ngima nikech onge maber komi vote mano siling apar owuok siling apar no onge kuma dhi dok gidwa kuma ka siling apar owuok no kopo no ochiw miya tigolo siling Ji ok ofuwo, it is high time. Weuru jodala cha ohil. Umbe un gi liete dalau, timeuru rapar budhi e live. To ka en choko pesa, wacha wacha jodhuru a, namba na en ma oruru mia mia mia mia mia mia mia. Kuse choko abro neno gima timogo. To weuru tiyo gi nying Baba Mona, weuru tiyo gi nying Liete. Ndalo moko awinjo ni be ji choko pesa dwa dhi koro kaw ungo gi dwa dhi kia ng'ato ka ng'ato chiwo aluf aluf aluf. Weuru walo gi liete ma kor gi ji. Chieng' ma liel ne timre dalau ne ok ibi dwaro kata fuogo. Chieng' ma liel ne timre dalau ini pani Nyasaye noketo mana followers. kuomi kech mago to grace onge gik mitimo ma ji ok tim grace mar god ne obiro ni abira mondo koro ichak solo pesa gi liete ma kiwinjo group a wan ka wasolo mondo ka ng'ato tho group b wan ka ende liel ma wan group z ok wadwa ni ka liel oyudo ng'ato kwani another name of tiktok en liel Liel ji ok donje kupa. Kupa cho isolo mana kia mia per month. 100 per month kupa. Hmm? Kupa Kenya, kupa Kenya. Kupa Kenya cho no sponsor nyaka marwa wad. Un jo TikTok misolonuge pesa u sponsor go nga ndalo moko moro biro ka mar app ni kia app coming ni ni i promote go talent kia nango no ywaruok nyiso ni ya idwa pesa misanyo tigolo matin to modong lal to ma ng'ato gola gola ni mi kama ibiro rito nyaka kiny joluo wagine un gi followers ndi but followers gi uge Koro wachak tiyo go uru maber. Uma remind your business in a business na for your information. You are my business. An atuo ineno ka wenge na pod owang'o. Atuo wenge na wang'o. But ok anya yie ni gima rach timore to pod antie. Ma truth me to marinash. Utimoru marach. Nitie gik moko ma kata in kotimore siwinjo ka gimoro otimore ni ma ka ng'ato wacho ni ni biparo nyako nyako no we parona koro mani gima notimore dala gi baba mona ok gidwa kata noparnegi unyalo winjo kaka jaduong' cha osebedo ka chorou kia wan gi liel wan gi dich kia nang'o nikech ok odwa gicha koro temo chorou to umbe pachu ok ti Umbe pod urama rama ni eh, nyaka wadhi e, e liend Baba Mona. Ok ni nyaka wadhi e liend Baba Mona nikech gicha en business. Ung'e maber ni koko timore to pesa be onge. Ato kare uru solo watime atime uru wane kaka utime. TikTok. eh, wan e TikTok king e, e TikTok ka wan e kusema to kusupport ji usupport liel nikech ung'eni wuon liel osenindo koro udong' gi pesa emomiyo notramwe mar chera biro ywak nyaka machang'o sani ang'en ugomba gomba liende jaluo moro nanto katho kawuono abiro tho tok ma igombo liel sole tiktok Jehova tim bedo jakakora jogi biro chiemo jogi biro jogi biro jogi biro timore gi lienda marach Jehova tim bedo jakakora Jehova miya chieth guok